Kianga okwane omorigereria ande onsi ase otorigereretie korwa Mayatina TV, akwariganie ase omoroberi bw'oboremi na obonda. Ero twekire ime ya ibeno ase togochia korigereria oboremi bw'amatoke ase omogondo bw'omoremi oyomo. Tore na Mister Matonda, mbuya mono karibu sana.
Ekero tomonyore Peter Mose, omoremi bw'amatoke aya oroche iga mogondo, erinde atotebie ase achakerete gosimeka amatoke aya iga, na ekerengo abwate gi'ogosimeka amatoke iga nkere ki eke? Eh, bwana Peter. Inche nomoremi na kabere bw'amatoke emiaka yaetire. Agwo kare nasimete amatoke zaidi ya mia tatu. Ngacha agachenchigwa oro ngacha obotugi bwa chiombe, chigreti. narure ororo echae nasimekire emetiseti elfu tano. Natogoire echae eyio, nachire amatoke bono iga tisukari chase. Nimbwate amatoke tisukari cha ebitenga mia moja na kumi na nane, nabio nasimekire. Bono iga tayari bire, ayande aisire kwama, ayande naragendererete. Inki ekiarete ogachora amatoke ogatiga emeeri ebinto? Amatoke aya iga, ritang'ani incharete gokoria. Gento kende gia kabere, iga are bwango koreta chibesa ase ogokonyera abana. Oyongosimeka amatoke, arusie obotaka. Egento kende gia kabere, atokonyere abana basome esukuru. Egento kende gia gatato, toonerie abanto baria batabwati amatoke. Egento kende gia kane. eh, ense ya advanced bono ase amagenderero a kisasa. Ah, chimbande echio simanyete gakwao ng'aki gwanchire. Chimbande echi iga ngorete, kura ase omokiri gachagete otonetie embande eyemo shilingi mia moja.
Tebi ng'a igoro y'amatoke aye osimanyete gakwao.
Amatoke aya iga, aya nare ogotobia, naende kwaiyeka. Yaya onsi naende iga are ebitenga sabini na tisa. Nabo ndoche oremete ebitera bire chilaini na ebinde ribaga ritigaine ng'aki ribaga eri ng'aki opimete? Aka- Korwa eraini gocha eraini, futi kumi na mbiri. Eh, egete- egetera gioka ekenyene chifuti isata sa isato, eh.
na korua egetera ekemo gochia ekende. Futi ikomi na mbiri. Mbuya mono mwanyagetinke ase ribaga naende. Amatuko aya iga twachire ase omoremi Peter Muse, na oyomo bw'abaremi bare ase ekiombe kia Ibeno CBO, na ritoke asimegete igo rire ritambe rikwama ritambe gochia igoro, naende nabo riko rigotobigwa rionigwe buna edesati baria bagokwana ng'a nedesati gose ritobe ritoke ritobu gose ritoke. riku- riraiyekwe, ase engencho rikoba ritambe gochia igoro, naki moroche atigerete edistance korwa ase egetenga gochia ekende, chimita inye, na korwa ase eraini gochia eraini ende naende agatiga chimita inye. Ekero rikoba ritambe riamara ritambe, korende naende ekero enkota yamire, nere ekoba enta enene, ekero onye obekerete oboyo buya, yaba chikiro chietaniete nonya na chikiro mia moja. Bono naki eki naki gekogera moroche espacing yaberete entambe ake iga. Toise korigereria omogondo bwa omo- omoremi oyo iga. naberuete agasimeka amatoke aya amange twanyora amatoke 79 ase omogondo oye omorabwo oyo oye, na aya tissue culture. Gati gati kaa ritoke riria ritarama nabo tomofundichete ng'a asimeke endagera ende buna ching'ende, chinyeni nchire aroro rinagu, amo na ebituma nabegete. Lakini ritoke riria rikwama, endagera eye toroche mogondo iga, iga agocha koba ng'a tekoreti ki? Terigochi koba aroro, eritoke rigochi gotigara.

mpaka bono buna yaikire iga nabo ndoche ng'a emetienyi ebere iga chimbare chiaye chiaye gosoka.
Omoremi oyo ekero asimekire ritoke buna eri iga, embanda eye egocha Kwansakeire omotura ime, buna emete eria mokogora y'emetura esimekire omotirisa kare ime, ya- e- kwanyara ng'a ritoka riria egare ria- riabekirwe nse riasimekirwe, embura etoka kere en- kere enyinge, bono eriga riakoorire emetienyi etano goikera gese aa risimegete. Igo rigogenderera rikoire omwaka oyomo, gokonyora riasomoiri. gochakera omwaka oyomo. Goika riamanya koira emetienyi ebere, etato koreng'ana ng'aki embura ere ere eng'ana, riakong'a. Kwamanya konyora ng'a goikera omwaka oyomo, fourteen months, fifteen months, ritoke eri riakora ki? Kwanyara koba gokoritwa, ria kwarigesa, kwagenda gwachi konya. Igo buya buya amatoke amange okoyakera esabu ng'a omwaka oyomo na enusu, nario okogesa ritoke, egesabu gaki kwarisimekire. Ekero ogosimeka ritoke, notakeire oribekere obwoya. Buya mono. Kegima. Enkoro eye aremete gose egetenge eke kie ritoke igokire chifuti isato ase chifuti isato ase chifuti ibere gochia inse. Measurements yao nere ekoorokia ng'a ng'aki ogochia kobeka obwebong'ina bw'eng'ombe gose bw'embori gose bw'etugo. Bono eke ekero kere iga, ekegwenta ekero ogosimeka, igo okorusia amaraba aria igoro. Iguru baara eyemo obeke ensemo, na oboye iguru baaro oburukani omanye kobeka akare kere three by three by two. Lakini ase korema two by two gose chifuti ibere ase chifuti ibere ase chifuti ibere, nigo okobeka oboye etebe eyemo, kwaburukania namaraba aria igoro kwabeka ime. Inki gekogera tokobeka oboye obonge? Ritoke emeri yaye iga ekogenda iga, terikogenda inse, iga ekogenda gochia chinsemo. Bono nabo okona kobekera obwoyo kogenda kogenda kogenda miezi etato gekoera emetienyi eye ene gekoera emetienyi eye etano gekoera kwana komenta obwoyo ase ritoke. Emeri eye buna ekona kobucha kegocha iga yana konyora endagera ase ekorusia.
Omorigereria atiga tomonyore omoremi onde tomonyore omoremi onde okorokwa Justus aratotebie ng'aki obwenerete korenda. ekeemerero ekie ritoke korwa engaki gwagesimekire mpaka ekero gekoreta ritunda ritang'ani.
Mbuya mono ah, abageni korwa mwa Nyagetinge ase eng'encho yogocha go- koramanya ng'a ng'aki igoro y'oboremi bw'amatoke. Oboremi obo bw'amatoke bwanyarire koba ogochaka gochenchia obogima bwaito. iga tokobairaneria ritang'ani ng'a mbuya mono. Amatoke aya iga buna monyaroche iga, korwa buna twanyasumegete twaremete okorema chingo engorogo chinse chibuti ibere gose isato ekero obwate oboyo obonge round, nigo okobeka oboyo ekero kwabekire oboyo omo iga, oburungukanie amaraba aria amanuke aya twarusia korwa igoro. Gochakera iga bono nigo okobeka ritoke embanda eria kwaendire kwagorire siringi mia moja, orente obeke ororo. Kogenderera gochakera iga abwo nigo okogenderera korirenda, na buna okorirenda, egento ritatageti na eubi, eubi eye nigo okonya korusia kando iga kwanya konyerusia otatiga. Rende bono ase eng'encho y'engaki eye, embura buna yarenge enyinge niga yaminyogete bwango sana, naki morocherete akaubi aka gakorerekana. Ritoki eri iga naende ekero oendete koba gokorirenda, ekero riakinire riasokire chimbande buna bono more chimbande echi iga chire iga, nkorusia ore chimbande ngocherere ore chimbande koruma iga, chimbande onye gokonyora chiaetanire chimbande isano, embande enyio nigo okorusia aye itoe omoremi onde gose oende ochie gosimeka asande. Onye chigoisaine, rirorio nigo okoenda otugute. Korwa igo abwo ritoke eri bono nigo okoenderera koricherera, oricherere rikoba ritoke eri iga, matoke aya tosumegete ase iga iga morigerereti iga tari ko kosirerwa. Amatoke aya iga naende buna omonyaroche iga, ekero agocha koba amanene, emete yaye niga ekoba emenetu, teri konyara koba kegochi gosirerwa, niga ekonyara koba kegweteneni yoka, amatoke aya anyara koba ateneine igoro iga abwo, naende na amatoke akwama. mono sana, otatiga rende bono aya ase twaikeire iga, niga twaiche ase amatoke aya aikire estandari atarachi kwama, kagocha kwama nabo mokorora ateneine buna aya ateneine iga. Aya egento kiane aka ninkoborie, chibesa chinde nchire omonto aganeirie korwa agorere mbande. Orosi ri'omogondo, taibo ase enchera araganeri gotumia agachuma ase okorenda ritoke mpaka riachimire. Amatoke buna bono aya moroche omogondo oyo bwensi ore iga, goika oganerigwe chibesa ororo, egekogera goika onyoore chibesa chi'ekomana chi'omogondo oyo, nikorwa ore chikonda. echi chikogera onyare koba gokonyora chibesa, chikogera chichikoru chikonde echi iga, egere echi chigokonya ase oboremi oye. Ang'eire enga iga chibesa ase omoganda otebe eke eyemo.
Ase buna bono eeka eyemo, mpaka ritoke riame, nabo oranyore gwatumekire ang'e siringi chilifu emerongo ebere. Emerongo ebere.
Bono omoremi, egento nkere gekorokwa iga songo ng'a challenges. na gose obokong'u boria omoremi agoetera ase ogosimeka ritooke mpaka riabe keri ritunda ritano omwaka, obokong'u ki boria naye omoremi? Oboremi obokong'u tokonyora korengana buna abobisa baito banyarire koba bagotobundisa mono buna bono matonda mbaeche bakaratobundisa iga iga sana, naende otokonyire ase atambe sana. Obokong'u tokonyora ekero buna ritoke buna eri iga, mono na ebinto mbire bikorokwa ching'uko. Ching'uko nchire chigocha chiatochanda sana. Ching'uko echi iga nabo okonyora yachire yariire ritoke korwa inse. Kwamanya gokagera ng'a ritoke ritoke eri riamanya kobarira, kwaira ng'a kwanyora riasoire kwoma ribarirete. Igo omochando buna oyio ntonyobwate sana. kwaira ng'a aande ore ase koira noborwaire, lakini neching'uko. Igo ng'a emechando tobwate sana sana neye eching'uko eyekonyara koba egotochanda mono. Negento kende, ase eng'encho okonyora ng'a ntoranyora chibesa mono, nigo okonyora ng'a nonye nobwoyo onye tobwati chiombe, okonyara koba ogokobekera amatoke aye, nabo amatoke aye arabe ta tama.
Omorigereria buna abamanyi batotebirie, onsi ogosimeka ritoke rero, emetienyi ikomi na etano na etato gekoera, kwagesire ritunda ritang'ani. Totebi ng'o ng'aki mokogesa ritoke korwa mogondo? Ritoke korwa mogondo. Buna eri rire magega yao. Ritoke buna bono eri rire magega yane iga iga, ase koringana namasomo aria Bagomatonda bagera togacha komanya ritoki erio ekero bono riabeire iga buna ribete iga. Igo okogenda oributore ritoki erio, okorirenda sana omanye korenta amasakara aya amatoke aya, noro okonyara koba ogokorisiba, orisibe round amagoma aya iga, onyesibe round, ekero kwarisibire round, bono ekero okoribogoria nigo okoribogoria Rire ritoke rire risafi, egekogera ritoke eri iga, nabo rikogenda ritobe, riirwe esupermarket, richie koonigwa ororo. Igo goika onyare koba gokorenda ritoke eri iga korwa mogondo. Naende ritoke eri iga ekero nariture, gotaka gochia koa gotaka konyora endagera chimbando echi ikonyora. Ritoke eri niga nkoributorera iga, tindikonyara, tinkogenda nchie kobutorera nse aria buna kare, lakini koringana nabobisa baito buna baranyara koba bagotobundisa, yagerire, twamanyire ng'a ritoke eri ekero kwabutoreire iga iga, inse aria gochia inse iga aria amache naro are ase ritoke eri gatino, iga akogera egere embande eria echi gocha bwango, ekiine bwango, naende egoche eyebwate chinguru. Igo ekero ogotwa ritoke nabo okoritugwa, naende kwamanya konyora gokoribogoria rire risabi baka ase ogochiko riao. Ritang'ani eke o- okoributora ritoke erio okorigesera okoributorera igoro aiga are, ase eng'encho amache aya iga, amache naro are ime aiga ime, gose takeire obutorere aiga, naende ase okobwata, amache aya ekero agotirimboka iga tari gochia kogera matoke asusane, lakini naende mono ase okobwata. Lakini bono nonye yarenge boigo, ekero twaributoire. Egento ngeratebage okorenda igoro y'okorituba, ritoke riu norooche riria riga ritererete rire mogondo, ndirarwu na kende. Rigocha gotoba nabo ritaiga rirorekana iga buna rire, ndibasa gotwara ri- rimwamete ase ande, amatonto naro agochia riacha ri are amamwamu amo aria na aria naya kawaida. Enchera yokobeka amaa amagoma aya kori koriboa, nokorenda ndichi kwarwa. Ndichi kotwara kwara konde, eyio value addition, ogokorera korwa mogondo omoremi bw'ente koyekora. Kare kwaritubire buya, kwamanya koribekerera egurubaro igoro, kwarisuguma kogenda kwagachia mpaka ase ogochi koyo korioreria ase echiro. Bono eki nakio omoremi are goteba, naende nabo atagete komenta ng'a yaya, nabo etakeri twarirenda buya buna okorenda rigena ri'enkoko, kwabeka ekereti ime, kwamanya koriira koira kooni. Naki ekero, naki ekio.
Amatuko aya nabwate echiro.
Amatoke aye korwa magega tabwate chiiro, lakini kori korwa buna abaobosa baito bacha bagasoa gotofundisa, naende tokanyara koba togotebiwa ng'a ng'aki amatoke ntwairwe baka etua, bachire batorigeirie echiiro abaobosa baito. Bono gochakera gochia motwe buna togendererete iga. Abakora mbare bagachire banyara koba bagotong'aina korwa mogondo ase amatoke, bono mbari gochia gotong'aina. Igo ng'a omogusii onde bwensi bono iga ase bono, ekero eratoke more ase egurubu, niga moranyare koba mogokonyeka mono goetania riria ekero yarenge kare, kwarenge gonyora abanto bachire mogondo, bang'aina omong'ina ritoke buna eri iga, ribaga ritoke eri iga rigwenerete koba gose nsirigi mia tano, bamoe emina amisini. Igo bono, ng'a ase bono gochia motuga iga, echiiro batorigeire naende ngochia ere yarorekanire eyegocha gotokonya mono. Ebinto bibiri binde bikorwa ase amatoke, otatiga togetoma teyia ogotobi na koiyegora. Mbuya mono mwanyagetinge, ritang'ani natakomenta igoro ya ritoke eria ekero riabutoirwe. riaboirwe buya igo riaikigwe echiiro, gose riaikigwe ase rigochia koragachwa tokorigeria echiiro, ecollection centre. Naende twamanya goteba ng'a goika ritoke eri etoke tore ekeombe, buna eke nekeombe ecommunity based organization bach bagacha amo, abang'ina oroche nabwo bare abange, na abagaka mbaro, na abasae mbaro. Ogocha amo oko igo gokogera ng'a. Intwe tobwate emegondo emeke emeke gusii, gocha goisanekia goichoria egari eyemo, goika enyarekane ng'a onde arete amatoke atano, onde arete amatoke emerongo ebere, onde arete amatoke ikomi ase okogesa, emanye konyarekana ng'a twanyore amatoke mia ine agoichoria egari gose mia tatu koreng'ana ne esize. Bono ekero ekoba igo, okoba amo nokweng'encho mono ase omogusii gocha konyara goikerania oboremi obo, aria araikere echiro bwango. Egento gia kabere ekero togokwana tokoroka bargaining power. Bargaining power ne chinguru chi'okoina chire rigori okooneria omogori. Ekero ogocha kogori bwaye oyomo, omonto ache mogondo akogorie agote akonenga ete akoone esiringi mia moja hamsini, na ekero omanyete ng'a yaya ning'isanegete ntobwate ekiombe gito tokooneria, genda obori nyarebe nere ogotooneria nere tobwate marketing manager yaito. Bono obo mokonyara korosia rigori buya, moonie amatoke ayaino ne rigori rigwenerete. yaani kwonia amatoke aya ase rigori rigwenerete otari kounererigwa, gose otari koegwa chibesa chinke kobua chiria gwasimekire mpaka kare gwachi kogesa, naye onyore efaida yao enke. Iga eki negento ekiya sana ase ebiombe. komenta ase chi chiuse chinde chiamatoke, amatoke amange iga akoonigwa korwa gusii agende achie koiyekwa. amatoke aya yokoiyekwa nareo, ayande yogotobia naro bono abwate ega ega eganga enene mono gose egasi enene gusii na Kenya engima. Oise kogenda Kisumu, amato ako akoonigwa mono ororo naye oko ayo ay'ogotobia. Oise kogenda Mombasa, oise kogenda Nakuru, oise kogenda amato ako y'ogotobia naro ako akoregwa mono. Naende abanto twa twa twaonchoreiri ng'a gokona gotara okogenda egasi, kwagora ritoke kwarigia okogenderera. Igo eyio nechiiro ye ritoke ritobu. Omogusii nabo amanyire ng'o simeka are amatoke. Eg ega egasi ende y'amatoke, nabo okonyora amatoke aya iga kare kwa nabo oko oko oko ogo process. Gose nabo akogenda abekwe ase efactory ime, asegwe obosii, obosii obo iga bu mbobwate ebitamins ebiya sana bigokonya abana nonya na abanto abanene, obosii boria ekare bwasiru bwagenda bwaburukanigwa na obosii boria bwa engano bwarosia emegati, bwaburukanigwa na obosii boria bwa engano bwarosia chi chikeki, bwaburukanigwa na obosii boria bwa okoruga bwa ebituma bwarosia obokima bwarusia obokima lakini borosirie nutrition ere igoro. Gose chivitamins bikorete ki? Bimentete aroro. Bono echi nechigasi chinde chieritoke eri. Na eritoke egasi ende yeritoke ingochi gokorera neri ng'a nkorosi tore ebinto tokoroka crips, ase abanafunsi baria abange abayouth ba bare chicollege, bare chiuniversity, ntobwate okogenda ritoke riacha chubuuya. riakarangwa buya, riabekwa risakara ime ria eplastic okonyora amarangi bire chisupermarket ime, egan eri erito ega agapacket ga two hundred grams kwanyora gakooniwa siringi hamsini. Eyio invalue yamentirwe, ritoke riria omosauri nabo atagete arinyore gose abana, abeke monwa riria buna akominyoka gochia egasi. Gose iga arenge gose tea break yaye arenge chinsa chia akore egasi ekere saa ine, atete konyora tari koria omogati lakini atete konyora ritoke eria aria, obwate ritoke riria ogora ki? Obeka monwa. Naaaa. na naende ritoke eri iga amatoke aya ngoende aroni gochia ng'umbu for exports. Abanto abange na baria ba Meru ekero twachiete oo, ntwaroche chigari chikoimoki chinyinge kegima chiagenda airport, chinyinge, chigari miguu miguu mi eme chigari chitani emerongo etato, chikobogorigwa chi chigari emerongo etano na ibere chikooniwa rituko erimo ase echiro eyemo. Abwo nabanto baminto ba Meru. Na gusii tware konyora amatoke amange. Amatoke aya nabo akobogorigwa airwe straight agenda baka airport agenda ng'umbu naro abana baito bare ng'umbu bakoyia buya muno.
Omochando nore okabeire bwe chibroka. Omonto akogora ritoke korwa mogondo, oikanchere oriono riomonto naende one ore naro one rioyonde. kwanyora omoremi akoe gosiringi mia moja ase ritoke rinde kere koni gosiringi mia nane. Ayio noro nakwanera ritang'ani ng'a eyio nere omochando ogera aba iga oroche egurubu eye iga ibe ne CPO, yagera togacha amo ase eng'encho y'abakora bare gocha batogo bang'ai batong'aina mogondo togacha amo. yagerire twachire korosia ekiombe eke iga togendererete kooneria amo. Naki ekiagera tokarora ng'a eyio nere enchera eragere tonyare koba tokobatanga. Ee, naende bono twabatangire, mbari gochia konyara kogora egekogera, intwe twaagacherwa ase togocha konyara koba tokooneria amatoka aito. igoro ya chibroker gose baria bagocha gati yokogora ritogo korwa ase omoremi, bamoa chibesa mapema ritaraba noro riakong'ire rire rirere pi, bateba omong'ina ritogo eri nesiringi ya mia moja, ng'ai ekara ng'ai igo ngorere abana ebitabu. Kwamanya korwa aria kwagenda kwanyora ng'a naye rochi iga nari riakong'a, kwamorendera, ere ocha koiyia ekare riakong'ire rikare kooneka ng'a koonie siringi mia ine gose mia tano. Ekero torabange amo tore ase ekeombe buna eke iga, naende nkoencourage tore ng'a komorema aria emerio okonakonia chibesa gete chiabo chiana koba chiana kogachwa yaani saving, enkenge ase abanyakeombe chiana gotigara ime enkenge. Ekero omoremia anyorire omochando mosiniini bwa siringi mia moja, mia mbiri, mia tatu, ekeombe eke nabo agokenda asabe anyore ebesa emokonyere ekaganyete. Lakini ase obweng'e chibroka. Mbabwate egasi bagokora, nengiya. Korende onye kere ng'a omo omoremi oyo nabwenerete konyora enchera akooni ritoke riaye direct, anyore chibesa chiaye aso aso ase obonge, eyio ere buya mono kobua akare oko nagoetera ase abanto bande bachie gokooneria. Bono naki gekogera akare ekiombe kere iga, twabaegeiri twabatebirie ng'a yaya, bera amo. Manya ng'a ning'o ore emeneja, ning'o ore emarketing manager, ning'o ogochia gotenenera amang'ana y'oko y'ogokora value addition gose y'oko y'oko y'ogochia gokora onye processing, ning'o ogochia kogenda korigia chioda korwa ase ase chisupermarket, korwa chisukuru, korwa ase chinyagitari. Ne ritoke rikare riikire, mbanto ki togochia kooneria? Nenkota engima akogora gose agochia kogora ebipisi ebi chifingers tokoroka egesabe eke ekemo? Bono ebi nabio ebinto to. Twaigeirie ebiombe ebi iga, na ekiombe eke mono, barigereria barora ng'a yaya, intwe echiiro yaito ekare chiirogete, naende nabo tokoni direct into nabo tokorosi rigori twake esabu twamanya tu goproduce twatumire siringi siringi mia mbiri korosi ritoke eri baka riaikire iga iga. Echi mia mbiri oise koni mia moja hamsini koni riasara. Bono echi mia mbiri nonye naye nonyore bono hamsini gose onyore emia igoro, tari nabo okonyora mbuya. Naki kwanyora bagateba ng'a amanke, amatuko amange akogana gochakera ang'e chimia isato na hamsini iga. bagachimiinyia gochimiia sana. Omorigereria naende onsi asubirigeti korwa, ekero toranyora abaremi bande b'amatoke aya, naende nabo bare ase ekeombe eke kia korwa nse amo yaigana, toraigue ekerengererio kiabo igoro y'obosumeki bw'amatoke, koirana tore.
Ase amarieta ngoruka marieta Muraimaaga, nabeire ngorema amatoke ase emiaka ikomi, bono rende ankonyire. abana ase esukuru, na kwanyora chibesa echio nkonyara koba ngotumia ase enka.
Inche ase amarieta aye nkorokwa Gladys Moramoreka, inche nkoiminsa abang'ina abagusii ande onsi ase bare, tibabasikorera igoro ye chibesa gose igoro ya obotaka, tiga basimeka amatoke ase obonge, ekogera nabwate chibesa. Inche ase amarieta aye nkorokwa Grace Kwamboka Nyabira. nomoremi bw'amatoke ende, naremire amatoke ase emiaka ang'e ikomi na ebere iga, amatoke ankonyire, anduseirie obotaka bwarenge ase enyomba yane, ankonyire school fees, ne chibesa ao ao ngonyara nko ngonyara koba ngotumeka, igo bono ngokurera abaminto, abang'ina, toirane mogondo toreme amatoke, atokonye, atosirerie obotaka. Na abana aba abasae twanyorire bakona goranga-ranga chipaara goeta-goeta, bairane mogondo, bareme amatoke, erinde bacha gwekonya amatuko are bosio. Ase amarieta aane igo nkorokwa Christopher, Mombasa, Ongeri. Amatoke na obonda. Amatoke abeire akondenda buna ntakagerete ng'a nimbwenere goetera ase amatoke aya. Ase amarieta a risirika eri anyona. Tokaya nasimegete ebitenga mia moja hamsini, biabeire bikondenda amatuko amange, nabeire ngosomeria abana bane korwa ase amatoke aya iga, onde oyo otarasimeka ritoke, abanto baminto abagusie ase mwaika, igo tokobasemia ng'a simeka ritoke, ekiagera ndibwate ngosiririre ogotaka, ngosiririre enchara, nabo ritoke twacha konyora ng'a igo rigosegwa obosio kwarwa obokima. Ase amarieta ange Orogocherania ogocha, amatoke aya gabwate obokonyi okonge ase efamiri yaito, naende twanyora chibiasi twakonyere abana. Inche ase amarieta James Mori Okeo, narateba ng'a ensemo yane yankonyire nonya na akagondo nanyorire gose ase amatoke ayio nagorire, nang'entete konakorema na gosimeka yande aroro.
Ase amarieta a Grace Kemuma Onkoba, nigo nde ime mwanyagetinge TV, oboremi na obonda. Tiga buna omwancha omoriri ase okoanderera koba nomo naintwe. Ebi nebirengererio bi'abaremi bande. Korwa ase ekiombe eke kia ekorwa Community Based Organization korwa ase ensemo ya Igena. Toirane ase omoremi, torakoborie omoremi ng'a gwantebie ase omonto okorema amatoke ase eke eyemo abe agotumia onye eshiringi emerongo chilifu emerongo ebere. Efaida nere akonyora korwa ase omogondo oyo gose amatoke aya nabwate efaida ero ase omonto okorema. Amatoke aya iga nigo twarare efaida. Ase eke eyemo obekire ribu ishirini ororo, yaani echi akorire egasi mogondo iga abwo, bono gochia konyora nabo aranyore goetania eribu hamsini. Eke eyemo nabo ekoira amatoke ekero akea chimi isato, amatoke chimi isato, amatoke aya chimi isato obe- otumie chibesa echi twanyora chisiringi. chi'okorenda gocha-gocha gocha siringi chilifu emerongo ebere, korende amatuko aya chimia isato oise konyora rituko erimo na orioni mia tano, mia tano, mia tano onye kare amanene buya kwabekire oboyo buya. Igo okogesa amatuko atato goika ane ase omwaka korwa ase kera egetenga. Bono amatuko aya tobekire atato akare akea, amatuko aya atato. kogoaka mia tano, chiabeire chiringi elfu moja mia tano, kogoaka mara mia tato, chiabeire chibesa chinyinge, 450,000 shillings, chiri chisiringi chilifu chiminyia Chiminyia. na emerongo etano, chisiringi chilifu amagana ane na emerongo etano. Echi nechibesa kwanyora korwa aria. Bono gokorusia eri chiogotumia, chilifu chimisato nichigokobora korwa ase eyekeyeyemo. Eh, bono more omoremi Justus Mosoti naganie origereria ase ekameroti eyio omorigereria oito Eh, omoa obosemi bw'omoiso togokorera omorombe. eh, mbuya mono Mwanyagetinga ase eng'encho yogocha gototarera ase omogondo oyo iga oito. Igo ngochi kobatebia abaremi baito ase mototegererete. na baria motorigerereti, tokobatebia ng'a amang'ana y'oboremi bw'amatoke ase chingaki echi iga niga bore obweng'encho mono, naende bwaimokirie abanto abange mono, naende mbogendererete koba bogochi gokonya korabobwaterere mono. Igo nare kobatebia mwa mogusii ng'a Onde bwensi obwate aase notware aase ake igo nonye neba nisiko. Rema egetenga ororo, obeke amatoke nonye nabere atato, abe buna ekiriri, nigo oranyore chibesa chiranyare koba chikogokonya engaki obwate obogima. Igo nare kobatebia mwanyagetinge ng'a, na abagusii baminto ng'a, baria motorigeretie ng'a, Egento nare kobatebia nkeri ng'a, Kera omonto atware ritoke bwoye, onde taba tatwara ritoke egekogera twanyorire amatoke nigo aenderete gotokonya, naende atokonyire abanto bande, atokonyire ase atambe sana. Igo nare kobairaneria ng'a mbuya mono monyare koba mogosesenigwa, baria mwanyarire koba mogotorigereria na gusii yonsi, Nonye nense engima nabaire ne ring'a mbuya mono ase engencho motorigerereti naende mwategereire amato igoro y'amatoke, monyabwate bokong'u mbuya mono sana ase engencho y'ogontegerera. Mbuya mono ase obweng'e mwanyagetinke mbuya mono ase engencho yo omorobori oyo iga bwa bw'oboremi na obonda, igo nare ko koiraneria aba baria batorigerereti ase chiprogramu echi iga chi'omonyagetinke, kamoranche minto abagusii ba minto ba omonyagetinke. Tiga ngo tomanye ng'a omogusii nigo ago agotebwa ng'a ere nomoremi bw'eritoke. Na eritoke nigo rigotoigotia, ritoke twaoonia twanyora chibesa riaseria ogotaka. Na eritoke nabo ogotumia gose ogotumia chibesa nke igo buna em empande ya siringi mia moja, osimeke, na eritoke eri baada ya omwaka oyomo na enusu, rikoe chiringi chilifu ibere. Kogosimeka amatoke ikomi akoire chiringi chilifu emerongo ebere, kogosimeka amatoke mia moja nourwe chibesa echikwe nabo chibesa chiaku chire. Igo nare kobasorora kamoranche, tiga ngo toiranere oboremi obo bwaito bwe ritoke, naintwe totang'ane buna twatang'anete engaki ya magega, amatoke aya nabwate echiro, ritoke ndibwate echiro, naende ndibwate endagera rigotoa, naende ndibwate chibesa chiragere toserie ogotaka korwa chinyomba chiaito. Mbuya mono. naende togenderere ango, tiga ango toimoke korwa ase tore, toimokie ebibago biaito, tosimeke ritoke ria monwe. Aa, omorigereria, ritoke ere rigiya, kerase togokwanera, erio omoremi agontebie ng'a abare aria one siringi mia sita, ekero aunererigwe. nerinde ndire iga, na rirorio ase koriira echiiro, nabo rigosoka siringi mia sita. Iga ase egetenge eke toteneine rero, inyorire siringi elfu moja mia mbili. Okwo na ogosegete okorende gocha ase ore ng'a, onyare koo oise gwetigana, obeke amatoke aye bwoo, twakoire obosemi. buna obwenerete gosimeka amatoke, twagotebirie buna okobeka korwa egetenga ekemo gochia ekende, korwa eraini eyemo gochia eyende, na obosemi bwonsi pi kwaeirwe, mpaka gwatebiwu buna amatoke aya nabwate echiro. Igo toboa gosimeka ritoke buna ase taiyo ogochia koonia. Okwo na ogosegete okonene korwa ase omomanyi oito Samuel Matonda, amo na abaremi aba twataarer igaa ensemo ya Ibeno. Inche Nyasuabu Obed. ase omoroberi bw'oboremi na obonda, na kwariganirie echuma egocha, twaumerane ching'aki buna echia bono iga, rinde togendererwe ase ime. Mbuya mono.